Aníkena nderesarái nemandu'ava'erã katuete, ñañemoarandukuaa ñaimeha guive. Che, Mercedes Varge, ko árape romoirũta ikatu hag̃uáicha jaikuaave ñane ñe'ẽ guarani. Jahecháta ñe'ẽtéva, upéva ñanembo'epy ko ára pegua. Jaikuaa hag̃ua añe'ẽtéva jaguerekóta moñe'ẽrã ha hyepýpe ñe'ẽtéva ñemboheko. Opa vove ñane rembiapo ko ára pegua, ñande jahupytyva'erã katuete ko'ã mba'e. omombarete ikuaapy ñe'ẽtéva rehegua. Oiporu hekopete ñe'ẽtéva. Oikuaa ñe'ẽtéva ñemboheko. Oĩma ñande irũnguéra peteĩ aranduka kotýpe. Oiméne ohota oheka hikuái tembiapo ojejururéva chupekuéra mbo'ehaópe. Ápe jahecháma ojapotaha hikuái tembiapo músika rehegua. Ñamoñepyrũta ñane rembiapo, ñamoñe'ẽta manu Mba'épa he'i hína Manúre? Manu ningo peteĩ mitã'i katupyry, michiete guive ojehechakuaa hese mba'éichapa oñemotenonde imbo'ehaópe. Hekoha rupi ha upéicha avei ha'e omañahapente opyta iñakãme mba'e porã. Ko'ág̃a g̃uarã ombopukuaáma mbaraka, árpa ha avei rredóvle. Itúva karai tujami hérava Roberto ha isymi ña Catalina omba'apóva haimetevoi ára ha pyharekue. Ha'ekuéra he'ímiva'erã hese, Italentosoite ningo ko mitã'i Yuri. Mba'épa jahecha ko'ápe? Oiméne Manu, peteĩ mitã ombopúva arpa. Péicha jaguereko mitãrusu ombopu arpa. Ambue ta'anga ohechauka ñandéve peteĩ mitãkuña, peteĩ Kuñataãi ikatu avei ja'e. Peteĩ mitãkuña opurahéi. Ambue jahecha hína peteĩ mitãrusu térã peteĩ mitãkaria'y avei ikatu ñahenói kóva ko mitã oĩva upépe. Mba'e ojapo hína? Karia'y ombopu mbaraka. Pejesareko porãkena, mitãrusu ombopu árpa. Mitãkuña opurahéi. Karia'y ombopu mbaraka. Jaguereko jey ko'ápe Manu oñemombe'úva ichugui. Ha katu oĩ hína ñe'ẽ isa'y pytãva. Ejesarekókena ko'ã mba'ére. Amoñe'ẽ jeýta ehendu porãkena. Manu ningo peteĩ mitã'i katupyry. Michĩete guive ojehechakuaa hese mba'éichapa oñemotenonde imbo'ehaópe. Hekoha rupi ha upéicha avei ha'e omañahapente opyta iñakãme mba'e porã. Pytã hína ápe omaña ha opyta. Ko'ág̃a g̃uarã ombopukuaáma mbaraka, árpa ha avei rredóvle. Ombopukuaáma upépe isa'y pytã hína. Itúva karai tujami hérava Roberto ha isymi ña Catalina omba'apóva Haimete voi ára ha pyharekue, ha'ekuéra he'ímiva'erã hese, Italentosoite ningo ko mitã'i churi. Ñe'ẽ ojehaíva pytãvape omaña, opyta, ombopukuaa, Omba'apóva. Mba'épa hína ko'ãva ñe'ẽ ojehaíva pytãme? Jaikuaáta mba'épa hína ko'ã. Péicha jaguenohẽ omaña, omba'apóva, ombopukuaáma. Opyta ñambohoveimi ko porandu. Mba'épa he'i? Mba'e mba'e ojapo Manu? Manu ombopu mbaraka ha oñemoarandu. Ñamoñe'ẽjey ko'ã ñe'ẽ. Manu, opyta, omaña. Opurahéi, ombopukuaa. Ko'ã ñe'ẽ rehecháva hína omaña, opyta, ombopukuaa, opurahéi umíva hína ñe'ẽtéva ohechauka umi mba'e ojejapóva. Ñe'ẽtéva ñemboheko ikatu hag̃uáicha jaikuaa pe jesareko porã ñamañávo ko'ã ta'angáre. Ombopu mbarakaje. Opurahéi mitãkuña. Ko'ã ñe'ẽ jahecháma voi kuri. Ñe'ẽtéva ára ñemoambue. Mba'épa hína upéva he'ise. Umi ñe'ẽtéva ohechaukáva mba'épa ojejapo ikatu ojejapo ko'ág̃a ohasava'ekuépe térã umi oútava hína. Umíva hína ojehero ñe'ẽtéva ñemboheko. Jahecháta ko Ñe'ẽme. Opurahéi he'i. Pe O ojehai hína tai pytãme, upéva hína ñe'ẽky mboyvegua. Hũguápe katu ojehai ñe'ẽrapo téra ñe'ẽpy. Opurahéi he'i. Ambue ñe'ẽ he'i Opurahéikuri, Ápe katu osẽma ambue tai ha ambue ojehaíva sa ykýpe. Opurahéi jaikuaáma hína pe o ha'eha ñe'ẽky mboyvegua. Purahéi upéva hína ñe'ẽpy ha kuri ñe'ẽky upeigua. Nemandu'ákena, ñe'ẽky mboyvegua o, purahéi ha'e hína ñe'ẽpy, ha kuri ñe'ẽky upeigua. Ápe jaguereko o purahéita. Péicha jaguereko hína mbohapy jave ojejapóva ambue árape, opurahéi ko'ág̃a. opurahéi kuri ojejapóma va'ekue. Opurahéita pe oútava hína, ne'ĩra gueteri ojapo. Jajapóta ñemosũsũ, ñe'ẽtéva jurugua rehegua. Ejapysakákena, che aguata Nde reguata, ha'e oguata, ñande jaguata, ore roguata, peẽ peguata, ha'ekuéra oguata. Umi ojehaíva tãi pytãme umíva hína pe omombe'úva mavaitépa oñe'ẽ, Che a, nde re, ha'e o, ñande ja, ore ro, peẽ pe, ha'ekuéra, O. Rehechámapa ha'e ha'ekuéra peteĩchante oñepyrũ avei o pe iñe'ẽky. Ko'ág̃a ñamosusúta ñe'ẽtéva tĩgua. Che ame'ẽ. Nde reme'ẽ. Ha'e ome'ẽ. Ñande ñame'ẽ. Ore rome'ẽ peẽ peme'ẽ ha'ekuéra ome'ẽ. Ojehai tai sa'ykýpe ha remañaporãramo rehecháta hína, Ñande jaguata Péva hína ñe'ẽtéva jurugua. Ñande ñame'ẽ upepeañoite iñambue pe ñe'ẽky jepurúpe. Ambue ojojapaite. Emaña porãkena ha ehendu porã. Ñande jaguata, ñande ñame'ẽ. Ikatu hag̃uáicha ñamombarete ñande kuaapy jahecha jeýta umi mba'e jaikuaapyahúva. Ñama'ẽ ta'angakuérare ja'emi mba'épa oiko ko'ag̃aite. Mba'e ojapo ko mitã? Mitã opopo. Upéva ñande jaipurukuaa ha'e opopo. Mitãkuña opuka. Ha'e opuka. Ko'ág̃a jaipe'áta ñe'ẽpy umi ñe'ẽtévagui. Opoposehe. Ñe'ẽky mboyvegua. Popo, upépe hína ñe'ẽpy oĩ porã. Ha se ñe'ẽky upeigua. Ñe'ẽtéva ñe'ẽpy upéicharamo hína pe ojehaiguýva sa'ykýpe. Ñe'ẽpy popo. Ko'ág̃a ikatúma rejapo neaño. Ñañani'akue. Japukáta. Ajapomíta che ha nde rehendúta. Ña, upéva hína ñe'ẽky ojeipurúva. Ñani, upéva hína ñe'ẽpy. Akue ogueraha hína pe puso, upéva hína ñe'ẽky upeigua. Nde ko'ág̃a rehaíta upéva nde kuatiápe. Japukáta, ja, upéva hína ñe'ẽky mboyvegua. Puka, Upéva ñe'ẽpy. Ta. Ñe'ẽky upeigua. Ñamohu'ãvo ñane rembiapo, ñanemandu'a jeýta. Ja'eva'ekue ojapokuaáva tapicha. Mba'e ojapokuaa Manu? Rehaíta, ombopu, Opurahéi. Ña Catalina, péva hína Manu sy, mba'e ha'e ojapo? Omba'apo? Ojohéi. Avei jaikuaa kuri ñe'ẽtéva tigua rehegua. Ombopu, Ikatu hag̃uáicha ñamosusu ko'ág̃a ko árape, nemandu'áke, upéva ndoguerahái ñe'ẽky upeigua. Péicha nde rehaíta, che ambopu, nde rembopu, ha'e ombopu, ñande ñambopu, ore rombopu, peẽ pembopu, ha'ekuéra ombopu. Péicha ñane irũnguéra ohova'ekue arandu karendápe ojapo hag̃ua hembiapo oikuaáma mba'éichapa oipurúta ñe'ẽtéva. Rolfi ha iñirũ oñomongeta hikuái ha oikuaa ramo avei peteĩ mba'e. Nde remoñe'ẽta reikuaa hag̃ua upéva. Ha nde reikuaáiramo eikuaákena ikatu reheka Internet-pe, reikuaa hag̃ua oñemombe'úva ha mba'éichapa omohu'ã hembiapo oikuaa ramóva ñane irũnguéragui.